Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa rakkataa keenya rakkoo haa baasu, beelawaa keenya nuu haa quubsu, dheebotaa keenya dheebuu nuu haa baasu, ka hidhaa keenya hidhaa keessa jiru meeqaa jira yaa Rabbi nuu baasi, Rabbi nuuf haa baasu. Akkasumaanuu ka miidhame, ka tumame, ka saamame, ka rakkate hunda rakkoo keessaa nuuf haa baasu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nageya barbaannu san, fayyaa barbaannu san,

mee du'aa'ii takka na barsiisi jeen. Nabi keenya sallallahu aleyhi wasallam ni jee, yaa adeera kiyya ja'i Allaahumma innii as'alukal aafiya. Jechuun yaa Rabbii kiyya siin kadhadha fayyaa. Aafiya jechuun maal jechuudha? Aafiya jechuun balaa adda addaarraa yaa Rabbii najaa na godhi, fayyaa na godhi, dhukkubarraa bilisa na godhi. Horii ati naa kanite keessa barakaa kana keessa naaf kaa'i. Ilmaan naaf kanite, haadha manaa waan naaf kanite hunda keessatti nageya na godhi. Namni du'aa'ii dhugatti godhachuu fedhu nageyaa fi fayyaa kadhata. Kana jee Nabiin keenya Sallallaahu aleyhi wa sallam adeera isaatiin. Aafiya jechuun Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka ilmaan kee balaa adda addaa jinnii fi ija hamtuu fi budaa hundarraa akka najaa siif godhu. Aafiya jechuun nageya addunyaa fi aakhiraa akka arkattu. Aafiya jechuun fayyaa fi gammachuu, raahaa, barakaa, horii keetii fi jiruu keetii fi ilmaan keetii fi waan Rabbi siif kanne hunda keessatti addunyaa qofaa miti aakhirattiis aafiyaa barbaanna. Aafiyaa nagee arkattee gammachuudhaan jannata seenuudha. Inshaallah. Adeeri Nabii keenyaa Sallallahu Aleyhi Wasallam Al-Abbaas itti yaadeeti jee nabii keenya biratti deebi'eetii jee bubbulee guyyaa bubbulee xiqqo booda yaa nabii keenya sallallahu alaihi wasallam du'aa'iin tun xiqqo gabaabduudha tanarra hedduutiin fedha naaf itti dabalii jeen sallallahu alaihi wasallam ni jee yaa adeera kiyya jeen du'aa'iin du'aa'ii caaltu tana tanarra caaltu hin jirtu jeen wallaahi namni fayyaa kadhate nagaya kadhate ta san caaltu hin jirtu, fayyaa fi nageya qabaatteeti waan hunda goota jeen. Silaa fayyaa fi nageya hin arkanne har'aan tana namni tokkolleen hin jiraatu. Oboleeyyan kiyya ka Islaamaa, ka dubartiitii fi ka dhiiraalleen du'aa'ii laaftuu tana, Allaahumma innii as'alukal aafwa Aafiya haa jennu. Du'aayi laaftuu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa fayyaa nam meeqaattu barbaada jedha. Fayyaa namni qabu hamma dhabu hamma irraa irratu hin beeku. Akkaataa fayyaan faaya akka taate nama dhukkubsate deemi gaafadhu. Nama fayyaa hin qabne deemi gaafadhu hospitaala dhaqi. Akka nagayni faaya ta'e nama hidhaa jiru deemi gaafadhu. Nama biyya irraa arihamee rakkataa jiru deemii gaafadhu. Fayyaa fi nagayni akka faaya bareedaa ta'e nama dhukkubsatu, rakkatu, miidhame, saamame, tumame, cafaqame deemii gaafadhu. Hoggaa san siif galti. Fayyaan nama saniif akka gaarii galtee jirti. Namni tokko hamma waa takka dhabuu. hin beeku ma'anaa wanni sun akkaataa itti fardii taateet kanaafuu haa kadhannu rabbii guddaa Allaahumma innii as'alukal afwa wal aafiya fi diinii wa duniyaaya wa ahlii wa maalii ni yaadattanii du'aayii teenya san inshaalla tanuma keessa jirti Allaahumma as'alukal afwa inshaalla tana rabbi subhaanahu wa ta'aalaa rakkataa keenya rakkoo haa baassu. Beelawaa keenya nu haa quubsu. Dheebotaa keenya dheebuu nu haa baassu. Ka hidhaa keenya hidhaa keessa jiru meeqaa jira. Yaa Rabbi nu baassi. Rabbi nuuf haa baassu. Akkasumaanuu ka miidhame, ka tumame, ka saamame, ka rakkate hunda rakkoo keessaa nuuf haa baassu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nageya barbaannu san, fayyaa barbaannu san Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nuuf haa kannu. Wanni takkalleenu namaaf hin kanitu. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa olte qofa malee inshallah share godhaa rabi subhanahu wa ta'ala fayyaa bakka jirtanitti nagya kaayyoo keessan hunda galmaan isinif haa ge'u asumarratti raawwadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu